Imma biex ngħid hekk lakuna fejn tidħol dak li huwa riabilitazzjoni mid-droga fejn jidħlu l-minuri. Qed nitkellem allura ovvjament għal tfajliet u ġuventur taħt it-tmintax. Dan iċ-ċentru huwa mirat speċifikament għalhekk. Huwa ċentru li ħajkun hekk inħarsu bħala residenzjali 14-il persuna, qed nitkellmu wkoll fuq servizzi ta' matul il-ġurnata, huwa ċentru li huwa mirat li bi programm ovvjament differenti biex ngħid hekk b'enfasijiet differenti se jikkejterja għal dawk il-persuni li huma taħt 18-il sena. Ma kenniex din il-faċilità Eh, huwa pjaċir tagħna li flimkien mal-Caritas li bdejna dan il-proġett flimkien li ikolna din il-faċilità illi ma niddeja xejn ngħid li hija faċilità ta' livell li ħafna. sakemm ma jkollniex xi intopp li ma nafux bih, bħalma kellna bis-sitwazzjoni tal-COVID, huwa intenzjonat li l-proġett ikun lest u kollha jrid jiffunzjona sa nofs is-sena d-dieħla. Nawguraw li jekk hu possibbli nlestu qabel, imma t-target huwa lejn l-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Issa bħal problema tad-droga fost l-adoloxxenti, kif qed tarawha tiżviluppa din? Qed taraw żieda? Problema dejjem għandek. Anke jekk għandek wieħed għandek problema, let alone jekk għandek iktar minn wieħed li ovvjament jekk inħarsu lejn dak li huwa servizz li jingħata mid-detox qed nitkellmu qisu madwar 700 persuna kuljum li pereżempju detox imorru metadon. U mbagħad ikollok pockets oħrajn li forsi ma tkunx qed tilħaqhom li hu żgur li kien hemm shift mill-użu ta' droga għal biex ngħidlek tip ta' droga oħra Imma l-problema tibqa' hemm. Huwa dover tagħna bħala soċjetà li dawn in-nies iridu ntuhom, jekk tgħidilha li trid, imma rridu ntuhom opportunità oħra fil-ħajja. Partikolarment faċilità bħal din fejn qed nitkellmu fuq persuni li għadhom tant żgħar, tant għadhom fil-bidu ta' ħajjithom. U dak huwa d-dover tagħna li nagħmlu minn kollox biex inwettquh. Dan fil-fatt fil-firxa ta' servizzi ta' riabilitazzjoni tad-droga huwa pass enormi li qed jinħadem u jiġi żviluppat dan il-programm. Hawnhekk naraw il-partnership tal-Caritas anke mal-Gvern, speċifikament mal-Ministeru tal-Familja, u dan qed jilħaq lakuna kbira li kellna f'dawn is-servizzi. l-adoloxxenti għandhom bżonnijiet differenti minn dawk li huma l-adulti. Allura dan huwa ċentru li ħa jħares lejn il-bżonnijiet soċjali u psikoloġiċi ta' adoloxxent li għandu problema tad-droga, l-għajnuna lill-familji, però wkoll waqt li jkun qed joqgħod hawn ħa nħarsu wkoll anke lejn l-iżvilupp tal-iskola tiegħu, jiġifieri li jkollu anke korsijiet akkreditati, anke li ħdimna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex once li l-persuna tkun qed tagħmel programm ukoll tiżviluppa dawk l-iskills neċessarji għall-ħajja indipendenti wara l-programm. U x'ħa jkun qed isib hawnhekk f'dan il-proġett? Eħe, fil-fatt bħalissa għandna tim fil-fatt li diġà qed jissettja l-programm u għandek counselling, psikologu, social works, servizzi ta' social work, għandek ovvjament l-istruttura tal-ġurnata li minn filgħodu sa filgħaxija l-ġurnata tkun mimlija għax importanti ħafna għall-adoloxxenti li jkunu ngaġġati f'attivitajiet. Hemm enfasi kbir ukoll fuq it-taħriġ, biex ngħidu hekk, fil-hospitality, fil-media literacy, għandna post fejn hawn ħafna ambjent naturali, allura hemm potenzjal li jitgħallmu fuq l-agrikoltura, u finalment l-aspett sportiv, jiġifieri kemm fil-multi multi purpose court, ħa jkollu assault course ukoll, u diversi programmi ta' wilderness training. Wilderness Adventure, jiġifieri biex ngħidu hekk programm ħolistiku li jħares lejn l-iżvilupp sħiħ tal-persuna. Il-programm huwa mqassam fi tlieta, għandna s-servizz residenzjali, is-servizz ta' matul il-ġurnata, li hemmhekk qed nikkoperaw ħafna mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni, u s-servizzi psikosoċjali, jiġifieri dawk il-familji li jiġu hawnhekk għaliex pereżempju nnutaw li beda ċertu użu problematiku tas-sustanzi. Qed insemmi l-familji għax il-familji huma importanti ħafna għalina hawnhekk. Meta aħna qed ngħidu qed naħdmu mad-adoloxxenti fil-fatt dan huwa ċentru wkoll għall-familji. Għaliex inti ma tistax taħdem ma' adoloxxent biss li qed jesperjenza din il-problema u ma taħdimx ma' min qiegħed jieħu ħsiebu jekk hux familja, jekk hux foster carers, jekk hux qed jgħix forsi f'komunità residenzjali xi mkien ieħor. X'fiha għalina Il-Family Focus huwa importanti ħafna. Bħala programm mbagħad biex nindirizzaw is-sustanzi, Caritas se tkun qiegħda timporta programm li beda fl-Amerika jismu Seven Challenges li aħna se nkunu l-operaturi liċenzjati ta' dan il-programm u se nkunu qed nużaw dan il-programm anke b'taħriġ minn esperti fl-Amerika li se jiġu Malta biex iħarrġu lill-istaff kollu biex inkunu nistgħu nindirizzaw permezz ta' dan il-programm l-użu problematiku tas-sustanzi biex ngħinu liż-żgħażagħ jieħdu deċiżjonijiet li jwassluhom għal dak li jixtiequ fil-ħajja tagħhom.